कहै छै माय गे ससुरारि जाइ छै अपना कनियाके हम विदाइ कए कऽ लाबै लए एक बेर गेलै तऽ जस कए कऽ ई एलै छोड़ा नहि है रे हमही जेबै एहि बेर ससुरारि जायद है अबरी भैये के जेतै एके बात पर विदाइ करतै माय गे हँ भैया के तऽ भावो हेतौ ने भैंसुर ने तऽ की हेतै भैंसुरे भावो हेतै तऽ की भाव अरे हो हमरा बाबो हेतै तऽ हम भैंसुर हेबै लोकके ससुर नहि जाइ छै विदा करबै लए पुतोहके

से कह एना कहबो जोर से जा देतै दही ने। तोहर जाइ छी तऽ नहि बजै छी लाश से मुड़ी गोतना रहै छी अले जल्दी तू गम छी सास ससुर सब टूटि जा हाँ। साउस से आ ई तऽ जेतै धार ढरे का कहते आ, ठीक छै। तुरंते विदा क्या ना के जल्दी। कहे वही बुझे दिन हमरा विदा केना यौ नहि तऽ चलू हम संगे ना ना जेबै हम जाइ छी आनबो ने तोरा आर के की है जो भैया हो

मायके बेमारके ना कहबै ता झूठे कहबै तू एतऽ मरि जेबी तऽ हम ककरा देखबै नहि मरबै तू कहिया हमर माय बेमार छै देखै छियै हम धतरे पतरे चौरिये से एलियै हमर माय जीतै कि कहै छै जीतै। झूठ नहि बाजै लए लोकके तऽ तुरन्ते विदाइ करतौ जो ने आ ओ सब एतै ने हम भन लागि देबै कह देखियौ तऽ बेराम छै कि नहि आ भानेमे मरि जेबी तू तब मायके हेतै नहि मरबै कहूँ मरि जेबै

हम कहलिए आब छौड़ा जेतै तऽ केना हेतै छौड़ाके साइडके लिए कोनो भाषा अहेँ खातिर हम कपड़ो नहि लगबऽ लगलियै बैठे के बात सब कर कहो घर पर सब ठीक या ने घर पर हाँ घर पर सब चीज ठीके छै मतलब हमर जीजा जी हमर बहिन के सास ससुर सब ठीक छथिन ने सासो बढ़िए आ आदियो अहाँ के जीरो दी बढ़िया है हाँ अहाँ के माय दा पूछे छी कि अहाँ के माय नीक या ने बट हमरा बहिन के झगड़ा करैत रहैया बुझिया हम रहतिए ना तो झट्टा फाड़ लेतिए हमर माय ग हम्म ओ बुढ़िया कनी किचकिचिया छै छै ना हाँ हम ही नहीं छी ओइ घर में तो हम बढ़िया से पिटबो करती की अहाँ चलू ने हमर से बियाह कए के खौफ के धोला देबै बाप केहन मजाक करै छौ अपन दूल्हा के छोड़ दियो सुनो ना हाँ। जीजा जी एहन कपड़ा पहने छी अभी तक कोई देखलकै या नहीं कपड़ा ने सुनो ना हाल देखो ना हम गिफ्ट में की आन लिए हमरा ला हाँ अरे बाप रे बाप देखिए कते बढ़िया गिफ्ट आन लिए ठीक है ये जीजा जी बड़ निकल लिए सुनो ना हाँ। हमरा ला अहाँ ई गिफ्ट ले लिए

नहि कोई देख लेते अखन त कहते जबरदस्ती करे छै एकरा हम तऽ हाथ कहै छी कि कोइ देख लेतै तऽ की कहतै कि केहन कपड़ा सब पहिनेने है ई कपड़ा कोनो दब जे देखो त केहन ई बढ़िया पेड़ा। बुढ़वा जमाना के कपड़ा पिन्हने मुझे छिए सजा के लगबै हमर सब हम बड़ाई करते हमरा बहन के कहते बड़ नीक घर में शादी के छै लड़का के भाई जे छै से पुलिस में छै बिलकुल सच हम पहना

हल्लुक भ जबै हाँ मतलब कथी भाई कल के भारी बन कर ये भैया ससुरा रे माँ तब आई खोले छे ना मरी सब भारी बनबे तो नहीं ना खोलबे हे भगवान भारी बन के कहनी होय इनिक जका रहतै दुआर कहनी होय माथा पर ई क्या बात रखिला हम ये भाई ई नहि कहलकै राखे ला नहीं रख आरो अब तू कोने यहाँ समझे छी ई छोड़ा की बड़ा कहू उल्टा पुल्टा तऽ हमरा नहि सिखा देलकै लागत अहाँ के माय त हमर सास की कहे बुढ़िया के कथी खा के अहाँ के जन्म देने रहे अकिल बुद्धि लाभ के। साग केना रे हमर में बकनाय रे छी अहाँ की सब दिन के हाँ बकनेर केना के चेक आइयो में देलकै लाभ साग ऋण का आ उ बैगन के तरकारी कहलकै खा ले बहुत चल पीबू चाय पीबू चाय पियब हम्म एकरा पानी उत्तर पिया में पहले पानी पियै छै तहने चाय पियै छै ई कोहन बकलेला हाथ भऽ गेलै से नहि जानी हम्म, आब जे चाय पीबै ने हाँ तऽ पेट ठंडायल रहत मैं कहल रहे जे बढ़िया से बैठिया ना खजगज नहीं करिए ये हम्म, बैठू ना लग में एक बेर खैला नहि चल बैठे छी

अहाँ तऽ केहनो वेशभूषामे चलि अबै छी खेतोमे जायब ने तऽ खेते खेते भागि आयब अहाँ तऽ केहनो आ जाइ छी अहाँ दिया कहलकै ने चलि गेलै तऽ हम नहि आबैत रहियै आइ अहीं पर सुरता घिचलकै ने तऽ हमहूँ खा- अहाँ पर पर ध्यान देने छलियै कि कोन? पहिले अहाँ मिलती तऽ महे से बियाह करी तेहन पकड़ले ने बियाह के बात जे कहै छै ने तऽ मन एकरा खलबल करे लगै छै अहाँ जे पहिले मिलल रहतियै हाँ। तऽ हम वहीं से बियाह करती ई गप एको दिना कनिया कहि देने रहते तऽ हम माइयो के छोड़ि देती अहाँ चलि अयती बाप रे मन जे खुश गदगदा जाइ छै हैं ठीक है कहै छी सुनू ना कथी सब खबै हमे खायब कुछो ना बियाह करबे हमरा से बियाह तऽ हमर भऽ गेलियै कहिया देखै ले ना पर के भऽ गेलै अहाँ तऽ एलियै नहि तऽ कोन एलियै गिमा गिमा छाती एक बार दाबो दाब हमर यौ बाप जी के चाली पीने छलियै कि अहाँ साइकिल ने भेलै ई। माय बाप ले लिया है सब कुछ तहक अपने खा जाइत रहल त चाय कोना हम देता तकनीक कहै छै मजाक में कहै छै जे बियाह नहि भेल छै सैट पीऊ निक जाका निक चाहिए ना हाँ नीक चाय छै पियै छै कहलिए कि रहू दू चार दिन हम चल जाब ससुरा तब जाए ससुरा चलि जेबै हम्म तऽ जब ने तऽ की करबै कते दिन बियाह कऽ कऽ लोक नहिरा में रहै छै अहाँ साँचे कहै छियै साँच ने तऽ झूठ देखै नहि छियै देखियौ अहाँ तऽ बकना एकरा पोछि लिअ ने गमछा लए कना तऽ पोछे से की भऽ गेलै बकनार छी जाउ अहाँ की बुझबै से लाने कहले कि हाँ पहले मिलल रहती तो हम वहीं से खेलती आ उ गाल छुप देली तो लागे बुझै छै हम कुछ बकनाए रह देखी गाल छुपली निके लागल एक बेर यो गाल छुपी होला द- माय गे ओ बाबू। नीक- नीक लागल मारे छै तबो निके लागै छै ये हम्म सुनू ना कथी कहू ना हम तो आप चाय पी लिए बढ़िया लागल छै हम्म अहाँ के देखे छी ना हमरो मन एकदम आनंद लागे छै की एक तुमा तू मुझको उधार दे दे बाप रे, हम तो कछु बकना जे कुछ देख रहे थे तो की कहते सुनो ना हाँ उन्हें के गाना अहाँ के गाना ओहिना कहै छी एक चुमा तू मुझको

चाय ताय पी खोली बना का खुशी देंगे, चाय कलेश ताय सब खुशी देंगे। कलेश छियै हम कले से कखनी एलिए कखनी एलियै हमे अहाँ के पूछे छी अहाँ कखनी एलिए हमरा भए गेलै करीब एक घंटा एला एक घंटा भए गेल ए तऽ आओर घर के की समाचार छै बतिया भेल घर जेबै तब ने बुझबै जे की चाय समाचार ताय देली कि छै ना गे देलिए भैया हो देलिए अभी घर तो हम आए ना जी जेबे तब न बुझबे जे की समाचार छै हमर घर में हां तो न अपन घर के की समाचार है बढ़िया छै सब ठीक है ना हां तब कहू तब और सब घुर घुर के जे कहू कौआ कहे ने जी हम करे की छिए कोना कोना एलिए हम एलिए विदागरी कल के बौआ जे भैया जाके विदागरी करा के लाग वह विदागरी करबे ले लिए बुझलियै ने हाँ आब केहन बढ़िआँ ई बैठल रहै कतऽसँ चलि एलै हमरा तऽ आब टेंशन भए गेलै एना करू ने मेजमा हँ अहाँ चलि जाओ बुझलियै हाँ। हम काल्हि हन नहि एबै हमे चलि जेबै। हाँ काल्हि हमे मतलब की छै मोटरसाइकिल लेने कनी नरबा हमरा काम जे फेर जाए पड़तै अच्छा अहाँ काल्हि नहि ने एबै हाँ

रूप साजल ये सोलह ये हमर भाई को तो यहाँ- सिंगार में सुनो अहाँ की करब ओतऽ देर बैस के जाओ ना घर चल जाओ ए बा घर जाओ एना एना लोग करते आइ जे छै हम सब एक महीना तक पबनी रखलिए उपास रखलिए तऽ हम समय गायक छियै गाना गाब जाए नहीं निक लागैए नीक लागैए लेकिन अहाँ गाब केना निक लागे हम एते सुंदर गाना हमर गाना गावे ला सुने ले लोग लाइन लागल रहे जे अच्छा ठीक है गाने सुन ले कर सो गाबू ना गाबू गाबू ना तो गाना रूप साजलिए सोलहो सिंगार में